adwa ni mondo anyone atiya mos nitie weche ma nyaka nyona atiya mos minyalo winjo tiendgi eh, james awero eh, aneni kanyo mondo wane muma wacho niya kisomo isaya achiel matindo apar gaboro biuru mondo wakor wach kaachiel mondo wapima ne wane ni to in kabindu richo ma in go to chalo nade to ber gi rangi okwar zaidi inyalo loke mana charo mobed kaka pamba kata ochalo bandera okwadhore e nyim rangau nyaka tok dala ong'eye niwacho ni macha ka ng'ane pid joneko pid raurni ni bi wakor wach kaachiel mondo wane kaka ochalo kod wach nikech nyasaye omiya thuolo mondo akor kodi wach ka onge gimoro ni luoro kata bwok yani with no fear or intimidation so i want to read the bible fredi osieko omondi Mamarwa, welcome. Thank you. So, adwa ni mondo akaw thuolo ni mondo uh, agine ne uh, uh, uh, asom muma mondiki kako ndike muma ma en wach Nyasaye ema dwa somo kodi Patrick Doctor Opiyo

and really can tell. James Aweo, thank you for confirming the sound. Let me read the scripture. Abi somo ratili. The King James Version. Jomoko luonge ni ratili ok ging'e gimomiyo. Tieni en kipim mopimgo to yud kopekne mumbe moko. Oting'o weche moko gi ndhadhugi. gi tiendgi en en emondiki weche man go muodgi minyalo maki go kama iturego nitie weche moko mega ga radharaba ma ok ka kama imakego kata kama iturego oonge go oonge gi wende eh? gin buge moko nyaka moko maluongo yesu hmm? ni, ni, ni, ni ang'owa giluongo Peter giluongo ni the brother brother Stone to to to to to, to, to Joanna to giluongo ni ni Dipa eh, mm, Yesu to giluongo ni Kiawa brother uh -huh. so let me read from adhi somo e, e ruodhi mar ariyo ruodhi mar ariyo auchiel uh -huh. chakre matindo abich second kings chapter 6 verses 5 owacho niya gi dholuo to ndalo mm, to nobedo ka ng'ato moro noyudo ong'olo yath le ne olwar e pi kendo noywak mowacho ni rach kuoma ruodha nikech Obedo. Obedo gima ol rach kuoma ruodha nikech obedo gima ol. Namba mogik wasom Jurumi aboro matindo apar gariyo wacho niya, emomiyo Mm -hmm. Owetewa, wan jogowi to ok mag ringruok mondo wabed mangima kuom ringruok. Ah, apar gadek, nikech kungima kuom ringruok Tho, to unutho. To kunego timbe ringruok kuom roho nubed mangima. Glory to Jesus. I feel like speaking in tongues, but bear with me a little while. Oh, nyoro nya wuoyo kuom gowi. kata ichule nyaka ichul gowi we bedo ng'ama wuotho wuotha ma ok chul gowi nyatimo introduction adwa na wuo manok kuom jatich nyasaye miluongo ni elisa mondo aler go wach gowi ni mondo iwinje maber elisa Elisa ne nigi ministry to nitie information moko wati gi kisungu kanyo matin nitie information moko mane nitie bank mar Elisa ma iluongo ni classified koro adwa declassify gi nikech Elisa ni ema owuotho gi jotich Nyasaye ma jogope e muma machon moloyo jonabi ma wang'eyo Ok ariambi nikech iwinjo nyoro niwinjo ka dhako cha odhi kuome to joma ne nitie ndalo cha e muma wacho niya ni ne gin achiel kuom yawuot jonabi ka be wachako wayudo auchiel kawacho niya ni yawuot jonabigi be ochako ka elija osedhi ochako kaso elisa ni niya kama wadakie tin koro gima mondo itim terwa mondo wadhi wang'ol yien gikawo jatich nyasaye mowir mondo odhi kodgi to ka gichako ni gidhi to jagowi moro ma be achiel kuom yawuot jonabigi elisa ne nigi yawe marach nigi joma nopuonjo the proteins And the apprentice people that accompanied him, joma noluwe mane wuotho kode, ne gin joma ne expert manong'e olore gi gope gin ipuonjogi wach Nyasaye to kare gichak gidonjo e weche moko mag det eh, iluongo nang'o ologope koro adwa ni classified the classified information mane nitie ministry mar Elisha nikech spiridni pod owuotho nyaka kawuono nya wacho ni ni joma rachie moloyo mok chul gope gin joma iluongo ni owara kendo gin joma nigi roho maler gin joma nigi roho maler mawuotho gi dhok mawendo hmm. emong'eyo kaka iolo gope gi kaka itamo ji e gope kendo timbegi timbegi ng'ama wacho niya kaka kawuono eh, eh, awinjo ka an garaka nitie jomoko ma wuotho sani giluongogo ni gin gin prophets gin profes kendo nyingegi nyingegi galagala kabisa to gin joma nigi gopi mag ringruok gin gi gopi mag ringruok ma kanisa ma gidonje to sekat malo kanisa ma gidonje to oh, nyaka giwany ng'ato nikech gin gi gope mag ringruok okoro tweta To chodo ka jachien to en gi jachien mar gowi ineno ka tinde nitie nyaka jomoko maluongo adwa awacho ni nadwa declassified the school of prophet mane elisa mane otelo ne jatich nyasaye mane oluongi mane ochwad ga bola to kata kamano ne nitie jomoko mane odonjo e sikundeno ling' ling' to giwuotho gi chunje mag roho mag olo gowi to tinde giwuotho gi kanise ka giwuoyo ka gibiro ni gikoro to gima gikoro be onge en na kor ma kofwenyo ni dhako moro nigi kabeti nosego kwan ni kabeti cha siling eluf adek hmm? kendo nanga ba dhako norwako eluf abich ring morwako to nyaka mon mabiro e kanisago ni orwaka rwaka lep gowi lilo lilo lilo lilo lilo lilo maomi oganda Hearing gowi, a necklace gowi, a nanga gowi, kabeti gowi, wuoche gowi, wiye nyocho suko gowi, kama otweng'e gowi. Obiro kor ka profet cha odonjo. O profet no en kodonjo nikech oa e sikul moro mane otere mondo osom e sikul maber mondo osom wach Nyasaye e, e tiend jatich Nyasaye to oa to chako mana koro kabede mon koro eh, dichuo midago ni mari ma ok mari nitie idhi mi idhi mi dichuo machiegni idhi nyuol machiegni inyuol makati okoro ni ni idhi nyuol makati onge gi dichuo mago gope ma giketogo ji chule kanisa haleluya koro gopego iyudo ka gimako ji koro elisa ne nigi sikul ne chiliel cha macha ne wuod janabi otho chwore otho gafla nigeche weche mag gope ka be yawuot janabi bi kochako biro okawo le gima gidhi tiyogo moningore nodhi ni gidhi timogo mondo gigergo udi mag sikul ochako kago iwinjo kowacho niya o oh, ruodha to apo marach marach kokale mana an go ni naolo yawa gigego wiki dhigo wuoth jowadwa mikawa kawa gir gowi michako midhi go wuoth nidhi gi lwenye gige gowi kata muma niting'o ni niolo muma gowi nidhi yalogo pa dok gow kogo to go gi joma donjo luchuru odonjo gi e yienda mbewo gin joma wa malong'o kata mana ot emidakie niti Haleluya! Ne ji odakie gope to chunyegi bende nie gowi omiyo gowi to rach en kata konyono tiri to wawa nyon ni ngech adhi donyi kanyo machiegni adhi kelo yesu ja kalvari eh, ng'at mano chulo gowi we awe awe kanyo akane mondo kaka gima okan ni dicham bang'e hmm? mondo akwong alerni wach gima omiyo gowi rach kata ineno chunyi eh, rach kamano miwacho niya ni mm, Ng'ato nyalo dhi adhiya, odondowa, olwerowa. In to koro nyalo lwero kuomi, an ng'ama gowi oromo tendeni. Hmm? Kata ot ionge go. Gima nyocha otami ma nyocha lockdown biro ma ji nyocha oselandi ma chich nyocha ochung'. Iolo gope nyacha idak e ot mar siling elufu piero ariyo, elufu piero adek to odu to kata gima nitie to kata mana to meru to lawo nyaka rego. Mago kor gine ne gicha ne pup pup pup pup pup pup pup jagowi in adwa wuoyo kodi nyaka e kona kama intie no nikech gowi osemo ni timo gik mabeyo mag dala duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odogne Yesu ja Nazareth Paulo wacho niya ni waduto wajogowi tok mag ringruok Waduto wajogowi tok mag ang'owa ringruok which means ni gimoro amora ma ringruok gombo to ok ochopie kaka ne information obedo classified cha jachien gi ujanja ne okoni ni gombo no maber kare gombo no dwa teri kama ok ing'eyo ni odwa teri e gowi wapenji Elisa mana wuoyo kuome ni owuotho gi ng'ato ni giasi Gehazi. Gehazi owuotho oh, gi Elija, Elisha for so long, many, many, many, many, many years. Naman biro ng'ama nigi dhoho ma lepe richo otimo remo kod tutu. Jagombo, jagombo madwa olo gowi kata mar chode ok ong'i kata ni bed kialuokore. jagombo madwa chulo gowi mar dalagi mar chode ok ing'e kata ni med luokore kendo kata chiege ber mopugno miwuone remo ringo gi e dende gi oko ibiro yudo ka dichuo machulo gowi e ot kama udakie kode do nitie gope mag gombo mag ringruok mochulo tikia eh? iyudo kochulo gope moko tikia ok dichuo malong'o ma ok chul gowi ok inyal dhi kochot Ochot nong'eyo niya, wiye iyelo ka mitoka ka wi but mar mitoka ma chwakore tiole pi chwakore tiole pi chwakore tiole kiringo kilomita abich fwa oseele fwa oseele dichuo malong'o mok chul gowi pache ber en ojasunga ojajero kendo ok odew ni mm, gowi Gowino no chalo ni ano. Gehasi oh oh oh oh Daman obiro jadhoho. Elisa ng'ama ok nodich. Wan wan keke jonabi ma ok chul gope ok wadich gi gima ng'ato nigo ma di sungwa kiparo niya ni ka ok ikonywa to ok wanyal yalo. No. Wabiro yalo kendo kata itamori ni ni yanda no rach in ang'e ni nego ni pap ti chaki wacho ni bose tie kita kedo gi ngiyo kendo ne gini to bedo recorded ka e ti biro nene ma kata dagi kata ok dwar to gowi to nyaka nyono na sani gowi ma ringruok ma jomoko chulo gichulo gope mag ringruok kae to gowi mar ringruokno kisechule to kar mondo itho kendi nikech in mane ole iyud gi tuono kendi mondo ithogo kendi tidwaro mondo imiye jomoko be hmm? miyo adwaro mondo alem ni jomoko ni kata ka nitie ni chuori no odhi ochulo gowi odhi olo gowi mar ukimi to in kik ukimi negi idaga ming'a nikech gowi no ok ni ok ni olo gowi mar ringruok no ok ni ole haleluya duong' ne Yesu koro oh Gehazi Dong mana gi dhoho, dhoho mar ng'ato. Bang' wuotho gi jatich Nyasaye higni modhuro, kar dong' ga anointing mane jali oyudo kuom ng'at mane owuothogo, en odong' mana gi dhoho ema koro oyware-go, owuondo Elisa. Ka Elisa penje ni to ni idhi kanyo omera, wuoda, ni a naluorora aluora nan mana raond. Jogope gin kata kanisa gideko negi gi joringruogo. kata kanisa ok gidhi e wang' sa eh, en kata luorruok mar kor duoruok odhi wang'e teko mino wacho mi to bende jaluo mong'eyo kisungu moro mar kam here go there gi anyway gi in fact Hmm? ilemo kode to thagi ilemo kode to thagi ilemo kode to thagi to ka kochiwa chiwa achiel mar apar moro kata siling alof apar ni e to odwaro mondo set ne komiti nikech ong'eyo jochiende mag gope gi mar economics ma be ok nosomo owuo to kata somo mar economics nokia

Dong' nyaka jotich Nyasaye mane nitie to tho athoya. Wawacho ni kawuono tang' ahinya gi rope ma sani wuotho sani. Nitie rope moko jomoko chulogo wi wiyi to ikia. Hmm? Gichulo wiye gi kor moko manono mag, mag, mag, mag, mag, mag san gi bakul sandara bakanta. Hmm? San gi bakul gi kanta kae to kata karo no tami. Tibiro winjo kowacho banana backward, banana rabolo cha backward, nana banana banana banana. ni mano roho e owuondi be barori imiyi mana jochiende mag gope dung pako dog ne yesu koro paulo wacho niya wan wan ok wan jogowi mag ringruok to wan jomodak kuom roho maler rohono muma wacho ni be ung'eyo kaka nyasaye nowalo yesu kod teko miluongo ni janazareth kod roho maler kowire ni nowuotho e miere madongo gi matindo kotimo maber ne joma Satan ochayo. Dholuo to golo ni Satan sando. No, Satan ochayo. Ochayogi ubiro bira ka jabendo iluongo ni eh, the, the devil acts like a debt collector. Ubiro bira ta ta ta ta ta. My address number 14. Uh, eh, death road death society road mo dak i country miluongo ni eh, nang'owa iluongo ni iluongo ni freedom access mm? ni mae e kama odake ni e chulwa gopwa be to bidho ni abidha nyathini ma ja klas abiriyo to miya miya ikene pum obidho abidha nyathini mm? ma wuoyi ma pok oromo pok oromo ma maraga tiwinjo mano oloko gumbo ochako miyi gowi no debt collector ka gibiro gibiro bandho gik moko to gigeni miseloso ma bende loso wi gopego koro jonyithindo ema dwa kawo kawuono godhiambo obiro chungo tal mar kalvari osana miluongo ni jateko jachul gope nochako chulo gowi e choo ka nyasaye oloso program e puothe den kadam gi gik mineno mag wang' mag gombo gi mag winjo duond dhako makelo gope ot to kia ang' dhako osiekonegi gimiluongo ni olemo olemo mapama olemo malong'o olemo malong'o ok ne en chode to ne en olemo wach ni ne en olemo malombo wang' ka ang' adam oneno ka dhako choko gore piny sano to wuoro ni nyasaye kare jamiriambo okawo to ngino to ang' wang' odong' duk to kaka modong' e duk ochako chulo gope mag duge mag disobedient to nyasaye yang'o pare mwango yang'o ne nyarombo nyarombo mane okwong yang'o e puothe de ne nyarombo mane ochako kelo warruok kabiro chulo ne ji gope ma muma wacho ni nochulo nengo nengo osechule kalvari kawuono godhiambo kata bed mana ni ni chako chulo gope mag chode onyumi alego ni ae ochako onyumi mombasa ni ae ochako onyumi kenya mkago ni ae kata bed ni onyumi oma bei mano odhi opuonji jwoko ni ringo gotieno me ichak iae otweyi miluongo ni ochodo nyororo nikech kama nonyumi omitoka kanyi chodo nyororo chode e, ichako dhoka boro ichak ichodo nyororo kanyi ae iluongo ni ochodo nyororo gik mane otweyigo mane otweygo ochodo te kawuono godhiambo ka chieng' oloko ma chieng' osedhi nindo sama koro jochiende nowuotho e miere ma ji biro leko lek maricho ibiro luongo yesu ni yesu wara tipenji ni to wari nang'o ajaricho jaricho mane gopi oroma achulo gopi mane ok achulo ibiro luongo sanano to ka iluonge to obiro yie nikech ng'ama oluonge nyaka oyie gowi gima rach ma kata itamori ni ok idwar mondo gope oweyi ni nikech ni ichako chulo gope kiwacho ni agowi ah, mowendo be ng'ato be ber maonge gowi ohala mwatimo ohala mwatimo mondo ohala gowi mano ok awuoye ok awuoye ma chip nakonyi nadwa wuoye gik miluongo ni classified mokan ma ok ine weri gi go pesa mag omena moko mathindo thindo miolo mag omena mag gorogoro kaachiel kod oduma mag gorogoro awuoyo e gope madongo mag chuny mag ringruok gima nyalo negi go minyalo maki ni materi e jela iwinjo kane nya wacho ni niya ni ngeche prariyo gariyo matindo abiriyo wacho niya ni the rich rules over the poor joma nigi mwandu biro siko mana kabedo jotendi nang'o nikeche Ng'at ma olo gowi to nyaka tine ng'ama omew. Ng'ama olo gowi nyaka tine ng'ama omew. The rich rules over the poor. A borrower is a servant to the lender. If that is wrong, ibiro neno ka dieri ne pesa michulo 40,000 ma ng'ato chulo 40,000 per month in a house to kucho to ok onyal gedo. Kigo mano in a year imedo mana ng'ato mwandu kiny iwinjo nogero plot machielo ruch iwinjo nogero plot machielo iwacho ni ler in ilong'o ne kombe miywayo kombego iuso ing'iewo gowi maber tindi bandhori ibandhori kabisa ooli kombe gowi mitoko ooli gowi njago ooli gowi biriko ooli gowi dhako be inyuomo gowi dhako no pok idhi kata dalagi ne kaka ineno nyithindo tiseyoko kode dabal inyuol ma kata kiduogo ni dalani to gima ogwedhigo chiemo ni tionge go to nyuol ti ne nyuol kuyieyo kendo inyuol ka nguru hmm? iking'icho nikech ijagowi dhakono tidago gi gowi nang'o ni iwacho ni ng'ama war be nyoma adieri eh, ng'ama okoni ne ikonyo ng'ato rito sama nyithindego ywak e wiye ne ikonye be ne ing'iewe kata banadol nyaka inyuom dhako bidak iwinjo ng'ama odak gi dhako gowi nyaka nyasaye goni luongo yesu ja kalvari jal magonyo jomolewo Hmm? Okelo ne gowi to gima rach makata kidagi to gowi to rach. Apako Yesu. Adwa ni mondo alem kodi godhiambo. To winji, kapok atieko, tawacho niya, kiwinjo ka nitie wach moro monego walami kata kodi kata Nyasaye privately, call me. My number is there on the screen. Just call me. Call me anytime and I will pray with you. Abiro lemo kodi, abiro lemo kodi to kendo be ka wacho gwedhi ni idwaro mondo wacho gwedhi mondo igwedh wach. Joluo weuru bedo joma ka joyalo se yalo ne gito girito mondo kwa. Nyaka umbe ukow injili, nikech injili moyalo no Roma kowa. Hmm? nyaka nya achak yaloni imoro amora messages mioro maber to kata pi miore ma janabi modhi onge ni kowacho mana dog iwinj gi kwa pesa dog iwinj gi kwa pesa ipani denda bi nyalo rite gi kwa pesa hapana nyaka uor pesa mondo wakonyu lamo mondo gope mathago owuogi nikech ne wadhi e lamo mm. apako yesu ka ja nazareth ne kama intieno ah, Make na dho chunyi kama a ah, mondo alem nikech kanye ma gope odakie ma chunye mag gombo odakie mondo alem ni to kata ka pachi moro be gore kodi mondo make na wiyi mondo alem kodi mondo akwa Nyasaye mondo cancel ni otiek ni jochiende mag gombo mag ringruok mag olo gope mondo ibed ng'at malong'o mi wang'i mondo alem ni apaki ja Nazareth apaki simba sibuor mar dhood Juda erokamano ichalo go lanyo mar thim duong' odogni nikech iselocho obedi nyoroche mag gope mano ol manochakore kuom kwere mag kuom kwere moko no ol kuom gope mane yalo mag lope moko no go kuom lope gope mane ji olo ka gimayo ji oala nyaka mag gombo jomoko nitie joma notho ka ok gineno momiyo dendgi liet sa ka sa ok ginyal romo gi dichwo achiel kata gi dhako achiel gigombo chunje ma gidowo gigombo chunje ma gichode ang'ado mago chuth gowi aina na eta council go e nying Yesu Kristo Ruoth gope mabuko nyithindo matindo ma ok pok oromo mondo oringi e town kopija giserore e state ni to gichokore koni to gidhi koni gin be a council go sani e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth duong' odogni kuom locho